Ani wula bilichini nima yi kuli noli pɔhim so sima wulana ka ti yaa kuli kana ti ŋmɛri ni puhi zaŋ tiri bilichini ni zaaha nangban yiŋga ti yaba kɔri naa mahi mi ashe yi mini lala baŋ yi ni nachimba beli ni bi na zini yuli doo nini n lan yuli yuli baŋ doo hee sochira niŋ so sani zamba ka n sa yirigi bɛ mɔɣu ni daba awɔi. Andoni daa ni o ku so, amaa bi ti ti li o ba zuɣu, ka lihi lihi zo tiri n lan nyin ga suu ni kpani. Ti mi bi so n-kana ti bɔhi ma bɔhi shɛli, ka bɔhigu maa mali bukaata ni n zaŋ li ti bilichini din kabi diaafaani. Wula ka o bɔhi? Ti mi bia maa kamina ti bɔhi a ni Dagbanli puuni. Di yi ti niŋ daliri ka a gbaagi a paɣa mini Dagɔrili Dagbanli puuni di fukumsi niŋla wula, ka barina bom be di nyaaŋa? O bi mba bira. Hum! N bi mirina. A yi bɔri ni a nya viidiyo ŋɔ zaasa, nyin chaŋ ti YouTube chanɛli maa puuni, Naawuni Gafara, a nyɛla ŋun ni nya li. A yi ku chaŋ, yi said chima bɔhiri n-nyɛ baŋda bee m-ba wula na? A yi lahi kpɛ Facebook ti n sɛchi Buhari nyɛ baŋda, Naawuni gafara, a lahi nyɛla ŋun ni nyɛ ti chɛndali maa yaha, a ni lahi nyɛri zaɣimun nimaani n lahi yuli lala vidiyo shɛli ni ti ni kuli ŋmaari ŋɔ. Ka chɛ yɛtɔɣa nyɛla din yɛn be di puuni pam. Shɛŋa nyɛla a ni mi shɛli ka shɛŋa nyɛ a ni bi mi shɛli. To din yɛla zooi di puuni pam. Ti yɛbu naa n-daa mi n-daa bol o yuli ni ŋun bol o bini ka o bɔra, ŋun ti jɛli ŋun zaŋ giri lɔŋ jia. Ni ku kɔɣili shɛm ŋman gba ka ti naai li zaa tali di balibu. Dagbanli puuni, ti ni ninkura ni yɛli ti shɛm, di yi niŋ daliri ka a gbaagi a paɣa mini Dagɔrili ka na bɔri paɣa maa, a yɛn niŋla ashili ka leei darigi Dagɔrili maa tibili ka zaŋ o bahi ka o chaŋ. Di yi niŋ ka a na bɔri paɣa maa, a yɛn niŋla ashili. amaa a yi lahi je paɣa maa a yɛn tahila Dagɔrili maa nayili ka bɛ ti kuhi o n-deei paɣ' bɔriligiri ti a to din o yihi a paɣa ɛɛn to din o yihi a paɣa di zuɣu bɛ yɛn kuhi o mi n-deei paɣ' bɔriligiri ti a ka a gba leei n-nyɛ paɣ' so bo Dagɔrili maa yi baŋ ni o gba ni doli bia paɣ' maa yiŋ niŋ ka bɛ zaŋ ti o din ŋuna a nuu lahi kani Dagbamb yɛn ni a yi ku po loli lab gooni, a bi lan doli ni a ti nya o ni yɛn lu luɣ shɛli polo. Amaa a yi di kana niŋ paɣ maa binshɛɣu, Dagbanli puuni a yi gbaag a paɣ mini Dagɔrili, aai! Dagbanli di bi buri paɣ maa, di bi tahir o nayili, di ka luɣ shɛli polo ni di ti o. Di ni tooi niŋ shɛm nyɛla, a yɛn pahila a min o ʒii maa suɣilo. Paɣa maa tibu dariga o ni yɛ shɛli zaa n bala a yɛn ka dagoli maa paagi o ŋuni n chɛŋ paai dagoli maa yɛ ka di niŋ di kana niŋɔ binshaɣu di tibu dariga ku nyɛmiya a yɛn puhula suɣulo ka labisi o tooi niraba Dagban li puuni a ni nyɛ paɣa ti suri na ni ti ti gbubi di niŋ ka di viɛla di bi viɛla ti yɛn labi somi wumma dagban li puuni hali a kpuɣi paɣa na ka ti kani paɣa maa labirila o yiŋa hali di niŋ ka paɣa maa yaɣi dɔɣibu o yɛn labila o yiŋa di niŋ ka kuli mali o yɛn labila o yiŋa amun o ni dɔɣi binshɛɣu bee mali yiko ka bi chaŋ ti suhi bin ma bin ŋahi nim sani n zaŋ na ti gbubi bee ka yiko o yɛn bɛla bin ŋahi nim maa sani la hali ni o nyɛvuli ni yɛn paai luɣi shɛli polo ka o kani dalili shɛli bɛ bɛ ni o ʒi doo maa yiŋa Dagbanli puuni bihi n suhuri paɣa na ti ma na ti gbubira amaa ka ma n kuli na ti gbubiri bihi Dagbanli puuni bihi n yɛn chaŋ ti suhu mana n ti gbubi amaa ti ni yɛn chaŋ ti suhu maa ni o kana ti gbubi bihi maa ka dagbanli n bala ti ni ninkura ni yɛli ti li shɛm di zuɣu a yi gbaagi a paɣa mini Dagorili sam yoogi din kuni paɣa maa sani n bala to amaa so shɛli gba n lahi boŋo to laa soli maa din lee pa nyɛ yɛltɔɣa maa ti yi yɛn barili nuu kamani ka a bari paɣa ti yi kuli yihiri nuu hali ni zuŋo dagbamb na kuli yɛritimi ni ti kuli zom ka chɛ paɣa ŋun mali yidana kuli zoma ka piɛha tiba n zo yomyom dindee niŋ ka a yɛ ka di yaa Binshaɣu n bi galisi biɛhagu puuni n ti paai daadam nyɛvuli to nyɛ yuli ka binshaɣu gari a nyɛvuli biɛhagu ni yɛlimaŋli man bi saɣi tili ni binshaɣu bɛ biɛhagu ni ka gari n nyɛvuli mani n biɛni ka bi mi ni di biɛni maa n yi ku kandi naa maa dizuɣu mira ka a ti zaŋ a ŋmani n zaŋ ŋmɛ so bua so ŋmana zuɣu ka ŋmana lan vaai o ŋmana ka bua lan gbaai o bua ka nyɛ ŋmani ŋmafa N yabra a kpahila ti zuɣu ni ti miri ka ti pirim pa yinga zuɣu ka pana ka o ti du ti gballi gari. N ni ŋmɛya siɣa a nyɛ Dagɔrili n ba pira nyin miri paɣa ŋun be doo yili. Hali paɣa maa yɛn ŋmaai ʒiri ni o ka yidana ka di ti lu a tibili n din dahi shɛli ni paɣa maa nyɛla doo yilana n ba pira nyin pihim a nuhi ni a naba n zo ka chɛ o a nyɛvuli zuɣu. A ni tooi nya ka di niŋla ka niriba pam mali dihi tabili ni doo maa ka taali to domi paɣa maa n tooi dolisi o ni niŋ maa iin a yɛli yɛlimaŋli paɣa maa n too to amaa n lee yɛra n ni a baŋ ka bindirigu kam siɣisi ni o zuɣu ha ka a dili din dee niŋ ka a yi bɔhiri a ni a niŋ daba ayi dunia ŋɔ ti nina ŋɔ n ti nya ya ka so kuli chaŋ ti bɔhi so paɣa ka bɛ kuli lab o doro ka o kuli ʒi doro maa la hali ka ti tuhi o gballi ni n damda bala ka ti ku nya ka niraba bɔ niraba paɣa ka bi loo doro kɔŋ na ni ka nyɛ ka sunsuyo bɛ o yaɣa shɛli polo bohammiya ninkura ka bi yɛli paɣa fai yɛltɔɣa ka a ku laɣam so paɣa n ti laɣam yiho a ku yɛn guumi laa hali n ti bi mi a ni yɛn zaŋ luɣu shɛli polo Yɛli maa yaɣiya, a ku chaŋ ti vihina daa fala so paɣa, a ku chaŋ ti vihina daa bola so paɣa, ka a ku gu hal ti lahi mi a ni yɛn zali shɛli polo. Daadam tooi bo so paɣa kana ni ka bɛ sɔɣir o luɣ shɛŋa. Kpɛŋŋo beni ti ŋmaal o, ka bɛ kpuɣi ti sɔɣ ka o na ku ni. ka barila yɛtɔɣa ka ti na yɛra ŋɔ, ka a kɔfa so paɣa ka o laba doro, di bahi bam a yi ti dii paai paɣa o yidana duu nti zaŋ o duuna ka o yidana maa gbahi ya, to nyɛ ma wee pa paai ninkur kam ti yɛl o yaa n-yaba, Dagɔri ni yɛn fa m-paɣa hal ka ti paari paɣa maa m-maŋmaŋ duuna nti mal o, kpɛma maa maŋmaŋ suhuyini yiɣisimi a la bamba pira, a lahi yuli ʒim o yaɣa, nobili mi ku pɔri ka wula, a ku tooi ŋub o ni o kɔbiri naɣila a guh o mi. Di ŋmɛrila siɣa n yɛrim yaha ti mini afa nim gbunni ka di fo tia ku chɛna ti ni ti tim landa gbunni din dali kaaya baŋ duli nyɛla buyi o mola ti ku nyɛ daadama ni kpɛ so paɣa yɛla ka ti yɛ o ni kpɛla yiŋ yɛra ka bi ku lab o yiŋ yɛra bee ka a ku bo so paɣa ka o so bia ka bi ku kum saa bahi zuɣu ka saa ŋmɛ a bee ka bi zaŋ a dohi kuri bini ka a ku chɛri ti ni nyɛ kuri bini sarati n kpi n bahi yoli n pa shɛli saha shɛli ti ni ʒiya ka yɛ ni paɣa suma biɛni ŋo zaŋ chɛŋ yuun pia din yɛn kana a yi yuli ʒaamani ŋo a ni nyɛmi ka ʒaamani ŋo daa ka paɣa suma bihi anahi n ŋmɛri niŋ ŋani kpeeni yuun to n tiɛhi tiɛhi n la paɣa suma ban daa biɛni ka yuli zuŋo ka zaŋli mahari taba a ni baŋ to ni tiɛhi tiɛhi niŋ maa paɣa suma a daa ka biɛhagu ni to n yɛrimi ni biɛɣu n ku neeri ka yuŋ zabiri maa bi ni yɛn dɔɣila paɣa suma ŋuna di zuɣu a yi bɛ lala halli puuni ka a yɛ ka niraba ŋmanila bi yɛri ka di ŋmanila bi baakila dagori maa dagori maa ka puro n paɣa maa n bolo ni o ti niŋ ŋo n ba pira ka di lɛbi daliri taa ka di ŋmanila a malila yɛlimaŋli ai n pa shɛli dab shab ban zaŋ bi maŋ lɛbi paɣaba bi paɣaba yɛla n ka a kpɛri ka chɛni furee maa a yi ti gbiri doo paɣa yɛla ni a ni baŋdi doo shili biɛni ka doo biɛni ka bi ku ŋuba wuntaŋ ni o luwa Boŋ ya ninkura ka bɛ yɛli paɣi faai gbunni fitina din be di puuni din nyɛla nyɛvili dibu din be di puuni dizuɣu a yi nya Dagorili ka Dagori so mali yaaka wula nyin mi paɣa ŋun be doo yili hali so ŋun yi na laɣiri paɣa ka a kana ti kpe o ni ka bi zani viɛnyɛliŋga m ba biraabaa kpalŋni yɛla a di pun boli gubu ka diɛm buutre chɛ mɔŋ nyin zaŋ a maŋ na. A ni tooi ku bo so paɣa ka di kuli naai hal ka a ti kpi ka kuli a yoli ku lan tooi yiɣisi. Bɛ ŋooli m ma nyi diri kabuchi bee ka kuli laba dɔri shɛli ka di yɛn duli n tiŋa ka di yɛn di yɛn dihiri a ya vi. Di nya a ko n-gbi a duu a bi yɛn doli li amaa sani yi ti ku beni a yɛn doli li mi. Vi ŋɔ kpa ku yɛn nyɛ nyin duma. Bɛ ka a ku gbubi so paɣa, ka bi laba duri o, ka a chɛŋ gondi biŋkɔbiri? Bɛ ka a ku chɛna m-bindi paɣiba yirim, ka di ku dihira viisa hal shɛlikam zaasa? Daa din tooi boli so paɣa, ka bi niŋ o ka o zura, o yɛn zuri binshɛɣu din tooi niŋ o anfaani, o yɛn chɛn zuri binyɛr shɛli din yɛn dihir o vi. Boliya paɣifa yɛtɔɣa ka bɛ yɛliya, ka a ku fa so paɣa ka bi lan nyaai maŋ hal ti kpi. saha shɛli kam n yɛn biɛri mi saha shɛli kam n yɛn biɛri mi din niŋ ka di nyɛ o paɣa n nyɛ o maa di zuɣu ŋɔ yi ku tuhi n doo bia kap di yɛn gbaagi mi ŋɔ yi ku tuhi n doo bia di yɛn gbaagi mi to nyɛ ma to hali dabba puuni shab to dab shab suhi tooi kuuya paai luɣu shɛli polo yaha ka paɣa niŋ o lala ka o pa yuli ni paɣa maa filim o maŋa o di o vi dama o yɛn chɛmi ka o baŋ ni tiŋ waɣa tiŋ biɛla di tooni ka paɣa maa ku yi doo maa yaɣali ka ku chɛŋ hali n ti kuri o ti kpɛ ka ku lahi tooi ʒini doo yili o kuli chɛnila lamlam ŋuni kuli lan tooi ʒiindi o yili n kuli bahi yuli katiŋ puli la so lahi je o yɛlli hali doo yi gola zuɣu biɛɣuni ka a sani lab o kuli ha gola yaha o ni zo ka chɛ a ni yɛra ŋɔ niriba pam nyɛla ban di di wahala tiŋ kuli ʒiya ŋɔ ka o kuli yi dooyili ka o naba bi lan zani tiŋgbani ni doo maa fiilimi kamani a dihi o la vi ka fiilim o ka bahi o di ariziki yoli to amaa o yɛn yɛla maa o yɛn chami ka a baŋ ni doo beni ka doo beni ka ba niŋdi ariziki ka bahiri yoli ka chaŋ firigi maa dizuɣu wuma niŋ yɛla siɣa ka niri kam yɛla sibisi ni a kpɛfa ninvuɣ so bɛn ka a kpɛ o gaɣili ni o yɛn chaɣisa ka a baŋ ni ka baa shiri kpɛ o gaɣili ni ti yaba Savile Naa ŋun bɛn kpalim ŋuni yɛn tim naya ka tim na bɛ dɔɣita ka ti nya kpatiŋ kuni yooi yili ni ŋun yɛn ti pɔki niŋ o dimla buwɛwɛ amaa ŋun kpa o ka o dimda di kɔvuligi niŋ dandaŋ ka gaambe mi ti niŋ wunna naa ni ti pɔki nɔŋ nyɛ o o dimla buwɛwɛ amaa ŋun kpa o ka o dimna di zuɣu so ŋun beni ayi o ka yɛtɔɣ shɛli amaa a yi le kpe o yɛla ni a ni baŋ ni bidib wun nyɛ o m ba pira miri ka a ti yuli sa sakoro ka kpaagi a piɛtɛpiɛtɛ bahi a yi kuli nyɛ so paɣa ka o viɛla nyin chɛlo ka niŋ suɣulo a yi yuli a ni ti nyɛ paɣa so ka o viɛ gari lala paɣa maa di nyɛla gbuna ka o mali bihi garo gbuna ka di ku bɛ biɛhagu ni ka ka dabba ya di nyɛla nyin lurila gbaŋ bihi garo gbaŋ viɛlli ka na ka dabba ya Di nyɛ so paɣa ka yuno kuli lu yuli ŋɔ kamani atupii ka pala man bee yaha din yɛn niŋ amaa a niŋ yɛla siɣa din dee niŋ ka a nyɛ dagorili ka kpɛri paɣaba yaha nyin miri paɣa kam zaa ŋun bɛ doo yili yihi maa nuhi ni a naba ka chɛ o ka pala paɣa ŋun tini ti bɛ dunia yaɣa zuɣu gɔra ni yɛri maa ka nyini lahi kani niŋya siɣa siɣa lahi nyɛ doo n yɛra saha shɛli kam zaa sa man wula mii lahi ŋun gari ma ni gari so ŋuna naawuni n miyo